Adamlar näçün yzygiderli pikir edýärler? Döredijilikli pikirleniş usullary näme? Negatiw, ýagny ýaramaz pikirlenmegiň öňüni almagyň ýollary. Bu wideoda hemmämiz bilelikde bu soraglara jogap tapmaga çalyşýarys. Taýyn bolsaňyz, hany ony başlaly. Adamlar näme üçin yzygiderli pikir edýärler? Akylyň tebigy meýli hemişe pikirlenmäge gönükdirilýär, bu adamyň tebigatyna mahsusdyr. Akyl, pikir dörüji bolup, bolup geçýän zatlara garamazdan töwerekdäki wakalary, görýänlerini, eşidýän zatlaryny we kişileri duýmaga synanyşýar. Newrologiki gözlegler adaty bir adamyň günde otuz müň dürli mesele hakda pikir edýändigini görkezdi. Akyl hemişe bir pikirden beýlekisine bökýär we bu pikirler diňe sähelçe peýda bolup we ýerine başga pikirler bilen çalyşýar. Bu dowamlylyk biziň ünsümizi bozup biler we bizi o nokatdan o nokada gaýdyryp biler. Akyl garşylaşan hemme zadyny pikirlenip ony gözden geçirýändir. Akylyň hemişe pikirlenmegi, sorag bermegi we deňeşdirmeleriň ahyrynda maslahat berip çözüw tapmagy halaýandygyny ýadyňyzdan çykarmaň. Adamlar näme üçin hemişe pikir edýär? Näme üçin? Hemme adam pikir edýär, ýöne her bir adam şol bir zady pikir etmeýär. Her kimiň pikir süzgüji bardyr. Bu süzgüç geçmişdäki wakalardan, daş-töwerekden, maşgaladan, alan biliminden we dürli hadysalardan öz täsirini alýar. Akyl saýlawjydyr, hiç kimini aňsatlyk bilen saýlamaýar. Köp ýyllyk tejribe netijesinde emele gelýär we siz muny bilmeýärsiňiz. Akylyň daş-töweregimizdäki her bir hadysanyň täsirine düşýän we gije-gündiz pikir edýän zawod ýalydygyny bilýäris. Şeýle bolsa, iň köp nämeleri pikir edýäris? Yzygiderli pikirlenmegiň peýdasy ýa-da zyýany barmy? Adamlar näme üçin mydama pikir edip gezýärler? Biz Elmydam öz gelejegimiz pikir edýäris, dogry dälmi? Femeri gözlegleri öz gelejegimiz hakda pikirlenip başlanymyzda beýniniň muny ýadyraýandygyny görkezýär. Bu ýagdaýda beýni gelejegimiz hakda pikir etmegiň ýerine düýbünden başga bir adam hakda pikir edýän ýaly hereket edip başlaýar. Özüňiz hakda pikir edeniňizde beýniniň orta prefrontal korteks ýa-da MPFJ diýlip atlandyrylýan sebit işjeňleşýär. Beýleki adamlar hakda pikir edenimizde has passiw bolýar. Öz gelejegimizi göz öňüne getirip MPFJ-niň iň passiw bolandygyny gördi. Şonuň üçin beýnimiz bizi häzir tanap biler, ýöne gelejekdäki biz hakda beýniniň hiç bir pikiri ýokdur. Özüňiz hakda pikir edeniňizde, beýniňiz sizi gyzyklandyrmaýan biri hakynda pikir edýärsiňiz öýdýär. Köp pikirlenmegiň netijeleri, adaty bir adamyň günde otuz müň dürli mesele hakda pikir edýändigini bilýäris. Ýöne bu diňe bilýänlerimiz bilen çäklenmeýär. Bu pikirleriň segsen göterimi negatiw pikirler, ýagny aladalarymyz we gorkularymyzdyr. Ylymdaky soňky ösüşler durmuşymyza we saglymyza pikirlenmegiň gaty erbet täsiriniň bolandygyny aýdýar. Bu maglumatlar biziň döwrümizde başga bir alternatiwleri tapmagymyza kömek edýär. Meditasiýa, ýoga we häzirki pursatda galmak ýaly pikirleri dolandyrmak ugurlary giňden ýaýrap başlady. Adamlaryň yzygiderli pikirlenmegi adaty zatdyr. Ýöne pikirleri we pikirlerine beren reaksiýalary başgadyr. Şonuň üçin pikirleş usuly adama zyýanly diýip pikir edilende, bu ýagdaýy düzeltmäge synanyşýarys we hünärmen bilen maslahatlaşyp kömek soramak zerur bolan usuldyr. Döredijilikli pikirleniş usullary näme? Näme üçin käbir adamlar elmydama täze pikirler oýlap tapyp, döredijilikli pikirlenip bilýärkäler, Käbir adamlar bolsa beýle döredijilikli pikir etmek üçin göreşýärler. Aslynda bu ýagdaýyň syry döredijilikli pikirleniş usullarynda durýar. Döredijilik, pikirleniş ukyplary diňe sungat işgärlerinde we sazandarlar ýaly döredijilige mätäç hünärlerde göz öňünde tutmaly däldir. Her kimem wagtal-wagtal döredijilikli pikirlenmekden peýdalanyp bilýändir. Özüňizi döredijilikli adam höküminde görmeseňizem, dogry beýnini ulanmaga we meseläni çözmek we üýtgeşmeleri dolandyrmak üçin täze garaýyş getirmä mümkinçilik berýän käbir endikleri we usullary öwrenip bilersiňiz. Döredijilik täze bir zat etmek ukybydyr, bu surat, ýa-da saz, ýa şol bir wagtyň özünde täze gowy bir pikirem bolup bilýändir. Şonuň üçin döredijilikli pikirlenmek başgaça pikirlenmek ukybydyr. Bir meselä başga tarapdan bakmaga mümkinçilik berýär. Bu köplenç täze çözgüt tapmana ýa-da meseläniň çözgüdini çözmäge mätäçmi, dälmi, şony görmäge mümkinçilik berýär. Geliň size käbir döredijilikli pikirleniş usullaryna nädip eýe bolup bileris? Bu barada aýdyp geçeýin. Sag beýniňiz bilen täsirleşmek. Beýniniň iki tarapynyň işlemeginiň dürli ýollary boýunça ýyllar boýy köp gözleg geçirildi. Beýniniň çep tarapy logiki we tertibe gönükdirilendir. Beýleki tarapdan, beýniniň sag tarapy has tertipsiz, döredijilik we innowasiýa tarapdan ünsi jemleýär. Bu gaty meşhur görnüş. Beýniňiz döredijilik ugurlary bilen baglanyşykly fiziki işjeňlikleriň başgaça pikirlenmäge kömek edip biljekdigiň subutnamasy hem bardyr. Muny etmegiň gaty ýönekeý usuly, üç ölçegli ýa-da ownuk modeller we şuňa meňzeşlerdir. Bu döredijilikli pikirlenişiňize ýa-da her kimiň pikirleniş prosesine kömek etmek üçin aýratyn ýa-da toparlaýyn iş görnüşini alyp biler. Munuň üçin dürli pikirleniş çyzgy usullaryny ulanyp bilersiňiz. Akyl kartasy, Toni Buzan tarapyndan döredilen we günümizde-de ulanylmaga dowam etdirilýän bir usuldyr. Akyl kartasy oklar we çyzyklar bilen baglanyşykly sözleri ulanýar. Köp sanly bir-birine bagly maglumatlary gaty ykjam görnüşde görkezmegiň gaty gowy usulydyr. Köp adamlar muny prezentasiýa meýilleşdirmek we ýygnaklary-da bellige almak üçin ulanýarlar. Akyl kartasy, adatça, merkezdäki ýekeje sözden başlap, şahalara ýaýran pikirleri we düşünjeleri görkezýär. Baý suratlar akyl kartasynyň iň ýokary wizual görnüşidir. Ýene-de bir ýagdaýyň suratyny döredýärsiňiz, ýöne bu gezek sözleri mümkin boldugyça az ulanmaly. Asyl manyda söz gadaganlygy ýok, ýöne suratlara üns berseňiz, pikirleriňiz has dörüjilikli bolar. Baý suratlar reňkleriň we nyşanlaryň ulanylmagyny höweslendirýär. Döredijilikli pikirleniş usullarynyň ýene biri rol oýnamak usuly. Duýgularyň ýokarlanmagyna sebäp bolup biljek gaty gowy usuldyr. Başga biri ýaly bolup görünmek, başgalaryň duýgularyny geň galdyrýan we döredijilikli pikirlenmäge sebäp bolup biljek ýagdaýdyr. Döredijilkli pikirleniş usullary bilen işleýärkäňiz ýatda saklamaly iki sany zadyňyz bardyr. Ilki bilen, bir nokada ýetdim diýseňiz-de, birneme öňe gitmeli. Ilkinji çözgüt bilen kanagatlanmaň. Munuň ýerine wagtyňyz bar bolsa beýleki pikirleri öwrenmäge synanyşyň. Ýa-da pikiriňizi birneme köpeldiň. Bolgusyz ýere ertiň we munuň nirä eltýändigini görüň. Oskar Lewantaň aýdyşy ýaly, zehinli bilen däliniň arasynda inçe bir çyzyk bardyr. Ony geçmäge synanyşyň. Ýene-de zehin derejesine gaýdyp gelmek mümkinçiligini beriň. Ikinji bellemeli zadyňyz, akym bilen, tolkun bilen özüňizi goýberiň. Käwagt islendik döredijilikli pikirleniş maşkynyň iň peýdaly netijeleri garaşylmadyk wakalar bolýar. Şonuň üçin pikirleri derrew başa barmaýandygy üçin ezmäň. Biraz wagt gaçmagyna rugsat beriň we nämäň bolup geçýändigini görüň. Açyk pikirli pikirlenmek döredijilikli pikirlenmegiň iň möhüm zadydyr. Döredijilik pikirleniş usullary we institut tarapyndan hödürlenýän onlaýn okuwlaryň arasynda innowasiýa okuwlary bilen döredijilik ukyplaryňyzy ösdürip, dürli garaýyşlara eýe bolup bilersiňiz. we iş durmuşyňyzda döredijilik pikirleş ukybyňyz bilen bäsdeşleriňizden öňe geçip bilersiňiz. Negatiw, ýagny ýaramaz pikirlenmegiň öňüni almagyň ýollary, Akyldaky negatiw pikirler saglygymyza hem gaty zyýany bardyr. Ýaramaz pikirleri ýykgyn etmek beýnimizdäki neýrotransmitterler diýilýän käbir maddalary mukdagyna bagly bolup biler. Ýa-da tersine, bu pikirlere ýa-da belli bir durmuş ýörelgesine hemişe täsir etmek beýniniň himiýasyna ýaramaz täsir edip biler. Başgaça aýdylanda aňymyzdaky şol pikir edýän abstrakt pikirler saglygymyza hem ýaramaz täsir edýär. Şonuň üçin geliň, negatiw pikirleriň saglygymyza zyýany ýöne keýmikad ýaýman. Ähli negatiw pikirleriň, gorkularyň üstümize düşmegine ýol bermezden, gorkymyzy we aladalarymyzy basyp alaly. Özümizi umytsyz, gulplanan ýaly duýanymyzda, ýagdaýa oňyn tarapdan seredip, Meseläniň üstünde öz güýjümizi saklap bileris. Iň esasy zat, negatiw pikirlere garşy göreşýän ýolumyzda özümizi tanamakdyr. Hünärmen-psiholog Ezgi Dokuzly negatiw pikirlenmegiň öňüni almagyň usullaryny şeýle düşündirýär, Ýaramaz pikirleriň kabul edilmegine ýol bermäň. Aladaly negatiw pikirler sizi ejiz, umytsyz duýmagyňyza sebäp bolup biler. Edil tolgunýan wagtyňyzda ýa-da gorkýan wagtyňyzda ýüregiňiziň urmagy çaltlaşýar, ýüzüňiz gyzarýar, elleriňiz derleýär. Edil bu negatiw pikirleriň saglygyňyza edil şonuň ýaly täsir edip bilýändir. Şonuň üçin negatiw pikirler siziň durmuş derejäňizi bozmagyna ýol bermäň we olar bilen ýaraşyň. Kelläňizdäki negatiw pikirleri görüň we Suratlandyryň. Bu pikirleriň çeşmesi we sizi näme üçin erbet duýdurýandygy barada pikir ediň. Näme üçin durduk ýere aňymyzy meşgul edýär? Bir mowzuk üçin negatiw netije hakda pikirlenmegiň we şol ugurda meýilleşdirmegiň ýerine, şu güne üns beriň. Indi nähili ýagdaýdadygyňyza serediň. Gelejek hemişe meýilleşdirişimiz ýaly bolup bilmez. Aşa aladalar bu günüň hem netijesiz geçmegine ýol açar. Özüňizi gowy tanaň, sizi nämäň erbet duýdurýandygyny bilmelisiňiz. Öňler negatiwlige garşy nähili çekeleşýändigiňizi göz öňüne getiriň. Bu özüňizi gowy tanamagyňyza we negatiw pikirler bilen iş alyşmagyňyza kömek eder. Gelejegimiz hakda meýilnama düzsek-de, göz öňünde tutmadygymyz oňyn ýa-da oňaýsyz wakalar bolup biler. Şonuň üçin gaty düşünikli, ýiti meýilnamalardan gaça durmagymyz gerek. Hiç haçan özüňizi günäkärlemäň. Her bir adam ýaly, hemmeleriň geçmişde bir ýalňyşlyk goýberýändir. Bu ýalňyşlyklaryň geçmişde bolandygy gelejekde-de boljakdygyny aňlatmaýar. Indi öňküsine has tejribeli we bilimlisiňiz, muny unutmaň. Ökünmekden diňe peýdalanyň, ýöne aklyňyzda saklamaň. Gynanmak ýalňyşlygymyza düşünmäge we o hakda ders almagymyza bize kömek edýär. Ýöne köp bolman negatiw pikirleriň durmuşymyzda gereksiz ýük hökmünde götermegimize mejbur edýär. Käşkä, wah, bolsady ýa-da bolmasady hiç haçan ýaly sözleri ulanmakdan gaça duruň. Kararlaryňyza hormat goýuň. we beýleki adamlaryň pikirlerini öz durmuşyňyzda laýyklaşdyrmaň. Özüňize laýyk gelýän zat hakda özüňiz gowy bilýän bolsaňyz, iň gowusyny siz bilýärsiňiz. Mähriban dostlar, bu wideomyzyňam soňuna geldik. Göwnüňize ýarar diýip umyt edýän. Halan bolsaňyz laýk goýup, dostlaryňyz bilen paýlaşmagy unutmaň. Indiki wideoda görüşýänçäk, sag boluň!